Azul azul azul fell-awen a leqbayel s umata a tuqbayliyin s umata a leqbayel s umata anda ma tellam anda ma tellamt juste kan tanemmirt ara sen-iniɣ akk i leqbayel i d-yerran tiɣri Akk Leqbayel gren tiɣri ɣef unejmuɛ n wass-agi i Stalingrad. Tanemmirt-nsen, aḥuddu, aḥunnu fell-asen akken ma llan am teqbaylit am uqbayli s teɣzi n tudert-nsen. Tanemmirt-nsen vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir et ça fait plaisir à tous les Kabyles.

Yella ḥeq Lezzayer tura a tous ceux qui sont contre mais mais sarameɣ di Rebbi ad d-duqsen ad ẓren ḥaca tamurt taqbaylit ara ten-isuffɣen ar tafat ḥaca tamurt taqbaylit i d abrid i suffuɣen abrid n Lezzayer a Leqbayel c'est un chemin sans issue Aql akk n njerb Lezzayer-agi, depuis soixante-deux ass njerb-itt, yax njerb-itt akk, njerb-itt am nekni s wat umussan n Maca mi d qui sont contre. A twalam, abrid n Lezzayer d abrid ur nestufu ara, c'est un chemin sans issue, akken qqaren il code de route. Chemin sans issue veut dire il code de route débouché sur un quai ou une berge. Asseɣli ar daxel uraba, ar daxel ukeddar, gefri, am win ara d-yeɣlin gefri. Ihi acu ara wen-id-iniɣ a Leqbayel akken ma tellam, i surtout a Leqbayel i mazal ttabaɛen l'Algérie. Am win ad d-itteẓgen tamcict. Acu ara d-teẓgeḍ i temcict? Am ibki, Lezzayer-agi am ibki, la taduṭ la ibki, cesṭem a mmi Lezzayer-agi irḥem baba-kum, ama d lḥaǧa umakkaw ama d lḥaǧa n lakul kullec catastrophique. Cukk nniɣen akka leqbayel, partagez partagez cette vidéo. Ad wen-d-iniɣ, a wigi wissen anida tifrat neɣ nesserwat kan tarwa-s i leɛyub i d-yettnulfun, a leɛyub i d-yettnulfun i Bgayet, surfet i aṣab n Bgayet, a irebban n Bgayet, leɛyub wwin-aɣ-d iɛerbuben ar yifri uzlagen, a ɣ-ittesqizziben. Qbayel ḥrarɣ, Qbayel d iẓẓan, d nekni d iẓẓan mačči d laḥrar. A neɛya, a neɛya, a neɛya ya Rebbi la politique taakum, Qbayel ḥrarɣ, Qbayel ɛulama, Qbayel iẓẓan, Qbayel aberriḍ. A dayen, nuɣal d qaqaḥ, dayen neɛya tura, wwin-ten-id ar Bgayet s melmi kan d Qbayel, wehh, alih, alih, aruḥ a dayen neɛya deg-wen, d ttawad kan i la ḍran, ttarraɣ ifeẓ dagi.

Nniɣ-as, Eh, deg asdeffir-agi tura tettxelliṣeḍ-t neɣ baṭel i k-t-id-tefka Lezzayer? Ah, ah, hna tettxelliṣ ayen agi? Nniɣ-as, Ihi, kif kif, asmi ara tili l'indépendance de la Kabylie ad t-txellṣeḍ, tu le payes, tu le payes, ur k-t-id-tefka ara baṭel Lezzayer-agi, a Rebbi! Aki-t-ed ciṭuḥ! Kunu waqiɛ-iyin akken qqaren s taɛrabt, soyons raisonnables! Ili-ken akken qqaren, qublet tidet, walit lemḍerra-nwen. Wissen anida tifrat neɣ nesserwat kan tarwa-s i leɛyub i d-yettnulfun, ɛni kra n lɛib i d-inulfan i Lakabili neɣ Latṛacad neɣ ɛni d kra neɣ Latɛerbub neɣ. Wissen anida tifrat neɣ nesserwat kan tarwa-s i leɛyub i d-yettnulfun. Ṣṣut yeffeɣ-d si taddart, yeččur yakk d lmeɛnat, uran-t igeden iceffun, fell-as neqbel sseḥnat, cceḥnat, nerfed-it, nɛellat, nehda-t i widen itettun, nehda-t i wigi itettun a Rebbi. Nekkni s Leqbayel ntettu tiknawal d tmanglat, alamma nessawel ad yeḥḍer i uberran ad aɣ-yefru. Ad neɛya, on va être nous-mêmes, a Leqbayel. Nḥemmel dderz, nettɛeggiḍ, nettkiw am cṭiḍ, ntettu ansi d-nɛedda. Xas neqqar-itent, neggumma necfu. Xas nettaɣ-itent, ccama tḥellu, nesseḥsab-asent mi ara d-ttasent. Xas ma nugi-tent deg-sent nrennu, ay a Leqbayel dayen ɛeqqsen kunmi ay izerman ah! Qqaren akk win yeqqes uzrem yettagad aseɣwen, cekken yuɣen akka Leqbayel. Ilaq a neḥseb ar zdat, ma ulac kullec ad aɣ ifat, ula d ayen i d-iteddun. Ih ih, ula d ayen i d-iteddun ih, ama tfutaɣt-agi, la dderren yir kartuc.

Taqbaylit mačči d lehdur, taqbaylit tebna ɣef tissas. Ula d Sidi Rebbi lɛalami tettwalaseḍ akken tebɣuḍ tiliḍ, votre appartenance à une religion, il est de ton devoir, d lferḍ fell-ak ad tḥarbeḍ ɣef tutlayt-ik. Amek ara tḥarbeḍ ɣef tutlayt-ik? Tant que tu dépends de cette Algérie, tu ne peux pas. Le rouleau compresseur de l'arabisation ad ixeddem ccɣel-is akked l'islamisme à outrance en Kabylie. Tixer taɣa n tḥesbas n Takwa. Ihi, ilaq ad tḥezbem ar zdat. Ilaq ad neḥzeb ar zdat, ma ulac kullec ad aɣ ifat, ula d ayen i d-iteddun la l'indépendance de la Kabylie. Ṣṣut yeffeɣ-d si taddart, ih, tixer taɣa Leqbayel.

Ur tesɛi ara akk limuwaya n zik akk ur tesɛi ara akk ah ikufan ikufan aynaten makken akk kulec yella uh iɛeddan yiseflawen des catastrophes naturelles uh ulac ur mmuten ara apar ma yemmut kan akka umɣar ad nezmer i kulec. Nezmer i wurfan d ddiq, akka i d-yenna Meɛtub, nezmer i yal d lmeḥna, taleft-nneɣ d acewwiq, taleft-nneɣ d acewwiq, amek akken tali s-yettkemmil. Neɣ akken ma negla-d, taqsiṭ-ik tugi ad tekfu, xas akka ɛeddan wussan, ma terriḍ-tt-id d asefru, xas err aḥsab i yetran. Tiɣerci teḥwaǧ tafawet, tafawet tekka-d si tɣerci, seg uksum nɣalen teţ, neţɣummu jerḥ-is imi nessen amek a nehder tideţ, a s-id-naddi ticerket i gma-tneɣ ma d-yesteqsi, ih, d aya, d anect-agi kan i gen ḥrac.

Ah, nerra-ten-id akk d iɛdawen fell-aɣ, neɣ anwa ne- anwa nekk, anwa mačči d aɛdaw? Ala ṭixer tɣawja, neɣ tettɛawad ma eh, teččefčufem kan dagi, nettuɣal d iɣwyal eh, akken ma nella, lara nettuɣal d iɣwyal eh, ma ẓra akk d acu, acu n Rebbi leqbayel-agi akk, partager, partager, yifilaman.